Сәлам, бүген безнең буын батылның икенче чыгарылышы һәм бүген бездә кунакта Рәфис Отакоз һәм Альбинуш Инстататарка. Ничек сезнең хәлләрегез? Әйбәт, исәнмесез, исәнмесез кызлар. Рәхмәт, Аллаһка шөкер.
Э, һәм безнең менә икенче чыгарылышка килеп җиткәч, кагыйдәләр чак кына бик каты үзгәреп китте. иттеләр һәм хәзер аны аңлатып үтү кирәктер. Э, хәзер безнең катнашучылар сорауларга җавапларны телефоннары ярдәмендә түгел, ә үзләренең тормыш тәҗрибәләренә, логика һәм белемнәренә таянып эзләргә тиеш булалар. Сораулар болай гына җавап биреп була торган түгел, ә бәлки сүзгә җаю да булыр, әйтеп булмый. Э, һәм сораулар катлаулылык буенча берничә балл белән билгеләнәчәк. Кайсы берсе 2 балл, кайсы берсе 5 балл. Э, һәм дөрес җавап биргән кешегә генә түгел, ә кызыклы һәм аргументлаштырылган җавап биргән өчен дә бездән Бал булачак. Кагыйдәләр аңлашылды? Аңлашылды. Безгә җиткәч кагыйдәсе дә үзгәрде Альбина. Әйе, әйе. Э, димәк, безнең беренче сорау башлап җибәрәбез. Әйе. Әйдәгез, Аллага тапшырдык инде. Вазелинны уйлап тапкан вакытта иң беренче нәрсә буларак тәкъдим иткәннәр? Сезнең бу көлүегез ярамаган әйбер уйлыйсыз шикелле. Юк, яраганны уйлыйм.
Ну, Безнең командадан җавап бирә Альбина бу сорауга бар әлегә. К- Командалап түгел инде сез. Үзе бу шаярту. Ну, ярар.
Ну, эм, элек эм, салкын булган, нык каты салкын булган. Ул хәзер безнең менә ни климат үзгәрә, үзгәреп бара ел саен. Колаклар шемәс өчен, может,
Колаклар аслаган булырга мөмкин. Ә, Мин минемчә, просто колаклар белән проблема шуңа мин колак турында уйлыйм. Э, ишетми бит ул.
Не, э, Ә минемчә, ки- киресенчә, менә аны хәрби кеше уйлап тапкандыр димен. Чөнки э, сугыш чорында э, вазелин бит кечкенә генә, минем күз алдына килә менә мондый вазелин. Мгм. Шуңа күрә аны аларга да җайлы һәм э, кулларны, битләрне һәм э, мылтык майларга да җайлы дип, шуңа күрә э, хәрбиләр уйлап тапкандыр дип уйлыйм мин. Мгм. Э. Дөрес җавапка бәлки әзрәк сез якын килә алсын өчен сезгә бер подсказка бирәм. Э, ул көндәлек көнкүрештә куллана торган әйбер буларак уйлап табылган. Ягъни ниндидер тар юнәлешкә бәйле түгел, ә теләсә кем көндәлек куллана ала Ире- торган әйбер. Иреннәр ярылмас өчен.
Онсын хәзер дә шулайрак кулланырга буладыр инде аны, бәлки. Бәлки, бәлки, юк, бәлки булыр булды ул. Мин гел техник яктан карыйм инде аны никтер. Техник яктан аны сылау, моны сылау дигән кебек. Ә ул вазелин чынлап та җылыта ала микән, әгәр дә аны сыласын?
Юк, әгәр дә Хәзерге вализ вазелин юктыр. Хәзерге вализин юк. Вализин.
Вазелин.
Җыланса бер кем дә тон кимәс иде, бит кеше вазелинга гына сөртеп йөрү. Миша э, тартырмага килгәндә, бәлки инде булса, кухняда өчен ни өчендер менә кулларга сылу туры килмәде бит. Шул иренгә түгел, ә менә именно э, кулларга э, йортта эшләгәч ирләр хатыннар кул ярлар бит күбрәк. Шуңа түгел микән дип кем белеп тагын. Икенче вариант. Ярар, мин дөрес җавапны әйтәм. Дөрес җавапны әйткәнче, мин э, кемгә бал куерга яки куймаска икәнен дә әйтергә тиештер бит инде. Сиңа Ә, кызыкмы?
ә, Ә монда
Ә монда күп әйбер минем симпатиям кайсы якка китә, шул якка бал була дигән юнәлеш белән бара инде. Миңа бу юлы ошады. Рәфис Атаказын җавабы, чөнки логик яктан бик э, уйланылган җавап миңа калса. Чынлап та бәлки алай да кулланырга буладыр аны. Хәрбиләрдә дә. Әмма дөрес җавап, безнең вазелинны иң башта пятновыводитель буларак тәкъдим иткәннәр. Бегин үлсәм белмичә кала идем бит менә. Менә шулай. Һәм безнең ничә? 2 балл Рәфис Атаказга. Безнең монда язып баралар. Көнләшеп утырма, яме? Юк, юк, юк, көнләшү юк вообще. Дәвам итәбез.
Икенче сорау, монысы гадиерәк инде, күпкә гадиерәк. Үбешкән вакытта 65 процент кеше нәрсә эшли? Күзен йома.
Э, һәм бик күп микроблар бер берсенә не э, передавать итәләр, тапшыралар. Калган 35 процент. Калган 35 проценты ләззәт. Ә тегеләре э, махсус бактерияләр. Махсус бактерияләр, әлбәттә, бу бит феромон һәм шундый бер бер-береңә теләсә кем белән бит имешеп булмый. Иммунитетын Имму- яхшырталар инде Әйе, бактерияләр. менә шулай. Һәм- Ана- Э, тынын әзрәк э, нитәләр инде ни тынын бетереп куялар дисең дөрес ничек Юк, үбешкән вакытта

Ай, бин, уйла әле, уйла әле, акыллы бит син. Уйлыйм бит. Акыллы бит син.
Үбешкән вакытта үбешүдән тыш тагын нәрсә Шундый эл- эшлиләр? элементар әйбер инде.
Бер-берсенә э, ти- тияләр, что ли, тәннәре белән тиешәләр ничектер. Тагын нәрсә. Суприкасный, эй, бер-берсен супер. Соприкосновение.
Күптән без үбешмәгән икән. ай, бин. Менә әй мин дә шуны әйтмәкче идем. Без күптән үбешмәгән икән.
Оныткансыз инде.
Оныттым.
Минем яшемә җитеп кара әле.
Ярар. Әйдәгез. Әйтим. Интектермәгез инде.
Башларын уң якка ияләр.
Менә мин моны килешмим әле. Тукта. Мин үбешкәндә бит бу уң якка мин башымны бөтенләй бу кая бирде. Уң якка дип. Туры карый. Ну инде үбешкәндә бит инде менә берсе бер якка, икенче икенче якка борса бит инде җиңелер. Яра, син тәҗрибәле инде без сиңа ышанабыз. Син яшереп кеше килде үбешәсеңдер. Ошанган дип кияфәт ясаган.
Бу сорауга безнең бер бер кешегә дә балл бирелми. Бу очракта сиңа бирәбез. Әйе.
Тәҗрибәм өчен. Тәҗрибә өчен.
Кактуска. Кактус синеке.
Дәвам итәбез.
Безнең өченче сорау. Гигант кальмарның баскетболга нинди котышы бар?
флаг может флагта ясалгандыр бәлки
баскетбол флагын табу әйе берәр бәлки берәр команданың символыдыр ул әйе ну ние у каждой команды же русча язып киттем әйме һәрбер команданың ә, Үзенең бит инде ни бар? Уенчыклары, кемдер командалар менә э, ни э, защита, защита менә талисман кебек әй вот, талисманыдыр бәлки. Ә, Мин беләсез нәрсә, баскетбол дидегез әле? Әйе, баскетбол. Мин спорттан бик ерак булсам да, баскетбол томын күз алдына китерәм, аның өсте менә кытыршып тиреште. Һәм ни кем дидегез әле? Кем әйтте? Гигант кальмар.
Аның да менә бу ниләр шундый түгелме икән? аяклары шундый кытыршы кытыршы шуннан чыгып менә бу басквит тубын шундый итәргә самадылар микән и үзем дә аңламадым нәрсә но акыллы итәргә тырышам әйе молодец молодец дөрес дөрес син сөйлә лучше сөйлә сөйлә туктамагыз гына дигән туктамагыз гына шуңа шулай шуңа катнашып микән дип тагын
менә баскетбол уйнаганда иртәсез дәвам итегез баскетбол уйнаганда бит инде кеше тутны нык ни итә яучы бала Ябыша гел ота, может быть, менә шул ул да ябыша бит инде. Кальмар да ябыша. Бүтән вариантлар. Баскетбол тобы кальмар тиресеннән ясалмады микән? Юктыр инде.
Юк, кальмар бит каты менә кальмар ашаган бармы син? Бар, бар. Эй, син бәләгәдән башка нәрсә ашаган барсың? Менә кальмар чәйнәгәндә каты бит резина кебек менә. Шуны элекке беренче уйлап чыгарганда шуны кальмар тупны кальмар тиресеннән ясамадылар микән? Бу бигрәк катлаулы бу. Үзем дә гаҗәпләнәм сеңелем. Әйдә, очконы бирегез нигә Альбинага? Мин бу юлы бершәр балл бирәм ике кешегә дә, чөнки икегезнең дә варианты логик яктан дөрес, бәлки дөрес тә була алыр иде, әмма дөрес җавап гигант кальмарның күзе баскетбол тубы зурлыгында.
О, не. Әле аның прям күзе дә бармы ни әле?
Димәк, безнең ике кешегә дә, ике катнашучыга да бершәр балл. Хәзер Дәвам итәбез. Мин үк, мин үк каймарны күз алдына китердем, синең басып тубы хатлы күз белән карап торсана син. Киттем дә. Дәвам итәбез.
Э, кисеп атырсыз. Золушка әкиятенең оригиналь версиясендә фея кеше булмый, ә кеше сынындагы хайван була, җан иясе. Нинди җан иясе була ул? Ә, нинди Золушка? Әйе, Золушка киятендәге фея, крестная. Ул әби, корт әби, ниендә инде дип хәтерлим мин. Әйе.
Һәм ул кеше сынындагы җәнлек була. Нинди җәнлек була ла ул? Ни, фея, фея дигән, ни, бабочка, ни? Күбәләк, Күбәләк. күбәләк ниендә дип Мгм. уйлыйм мин.
Сез берәр нәрсә уйлыйсызмы бу турыда? Уйлыйм.
Уйлап утырам бит. Аны телдән дә әйтеп барсагыз Әтидә- әйбәт булыр иде. Менә мин э, Золушка э, Көлбикә әкиятен татарча әйтим әле. Мгм. Кайда укыдым бит мин аны яшь вакытта, кыз вакытта. Мин ул җанварны күз алдына китерәм, беләсезме ни дип, урман ниндидер болан, ниндидер менә шундый ни поши, болан, шундый нәрсә матур э, хайваннар була бит диген, биттә. Менә Гарри Поттерның патронусы бар. Тукта, Золушка турында сөйлисез әле фея турындамы? Юк, җан җан җан иясе дидегез бит, җан. Фея, э, фея крестная нинди җан иясе булган, Золушка түгел. Беләм, менә фея, менә болан, ни кияфәтендә булганнар димен. Ага. Җанлы кыяфәт инде. Альбинаның бер менә варианты бит инде күбәләк дигән була. Мгм. Ә мин инде болан, менә поши, и шундый хайваннар э, не, гайдәлегеннән булганда дип уйлыйм. Әмма безнең дөрес җавап песи. Әкиятнең оригиналь версиясендә фея крестная песи рәвешендәге кеше була. Менә хыялланырга да ирек бирмиләр шулай бит. Песи.
Әмма минем балны бу очракта да ике катнашучыга да бирәсе килә, чөнки сезнеке логик яктан шулай аңлатылган, ә сезнеке шундый хыялый, романтик, матур җавап. Әк- Әкияткә алып киттегез Мин безне. сирагымны синнән Ничә яхшы. шәрбал?
Берешәр.
Сиңа инде би- ничә бусабыр түгелме инде?
Бишенче сорау, инде яртысына килеп җит, әйе.
Барон Веревский унтугызынчы гасыр ахырында стресстан ярдәм итә торган шундый бер э, текә чара уйлап таба дару дип әйтик инде э, һәм аны сата дару турында газета журналларда язалар һәм ул бик популяр була ул вакытта һәм ул дару нәрсәдән торган нәрсәдән ясаганнар дип әйтик инде

Э, не дару белән нәренә булдыралар ала ул да булмаса бик не э, әгәр дә болай булса бу бик э, гади сорау булыр бит ә стресстан чыгару сине вариант йоклап утырма әле ни юк мин сине таный идем ну мин подсказка бирә алам альбинага булганда подсказка бар значит неме ярар синең балалар күбрәк бит ярар инде әзрәк әлеге кеше питерда яшәгән бу әйбәт подсказка әйе хәзер син бөтенесен беләсеңме әйдә

Вот, һәм безнең әлеге сорау өчен 3 балл катлаулылыгы буенча Рәфис Альбина. ата каза.
Бүләк итергә ярамы балны?
Юк инде, миңа кирәкми, миңа бүләк. Юра, сорадым гына, бүләк итәсем дә килмәгән иде. Күңеле булсын дип кенә сорадым.
Дәвам итәбез. Әйе. Э, Тутанхамон матурлык индустриясенә бер яңалык алып килә. Һәм шул рәвешле бер бизәнү әйберен модага кертә. Ягъни аңарчыда ул кулланылган була, әмма аннан соң ул бик каты популярлаша. Битне агарту.
Мука белән менә шундый дип хәтеремдә. Һәм хатын-кызлар бик шундый объемный ниләр чәчләрен үрәләр ие. Шундый ни белән? колын тостымал дип әйтсәң дә болар белән инде элек бит инде керәшләр бандитлар булмагандыр инде вот шундыйрак мода һәм хәтеремдә шундый күлмәкләр инде шундый ниле матур матур күлмәкләр
Мында сүз Клеопатра турында бар микән? Тутанхамон турында бар. Тутанхамон дип. Ну, әйдәгез бер подсказка. Бу Тутанхамон заманында популярлашмый, ә 20-нче гасырда ниндидер бер вакыйга була һәм, ярар, вакыйгасын да әйтәм, аның гробницасын ачып карыйлар, беренче тапкыр ачалар. Каберлеген ачалар. 1922 елда ачып карыйлар. Э, һәм шуннан соң бер бизәнү әйбере бик каты популярлаша. Мумия түгелме?

как бы вот сохранение молодости. Ага. Э, Бу именно бизәнү, декоративная косметика. Бизәнә торган әйбер. Декоративная косметика. Керфекләр озынайту, тырнаклар озынайту, декоративная косметика, э, пирсинг ясау тагы нәрсәләр декоративный косметика керә ярар монда бик күп күзләргә линза кию түгелме менә шул шул шул тарту әйе Әйе, сөрмә. Әйе, Тутанхамонның гробницасын ачканнан соң анда аның күзләренә сөрмә сыланганы. Ачканы һәм шуннан соң бик сөрмә тарту дидем. Әйтеп өлгердем. Моннан бирегез бир аны. Юк, Альбина безнең беренчерәк әйтте, сүз белән әйтмәсә дә. Һәм безнең Бу сорауга дөрес җавап өчен 3 балл икән, шулай ук 3 балл. Дәвам итәбез. Безнең хәзер җиденче сорау. Гадәти ысуллардан тыш, унике лампочканы ни рәвешле кабызып була?
Унике лампочка гадәттән тыш. Бер вакыттамы? Әйе, бер юлы. Бер юлы.
Лампочка.
Мен ганҗәп тормын да хәзер үк алдан подсказка бирергә кирәк шикелле. Борчылма, пока туктап тор. Мин подсказка кирәк булганда мин сиңа әйтәм, яме? Ну алайса сез уйлагыз телдән. Телдән 12 не операционный стель дә 12 не бергә куып, бер нидән, бер вакытта куып, бер-берсенә ялгап, менә бу тимерчыбыкны бөтенесенә ялгап чыгып, берсе генә релега ялганган булса, Бер кнопкага басып, 12-сен дә кабызып була. Инде көзге, көзгегә. Юк, бу гадәти ысулга кертергә буладыр инде моны, бәлки.
Без бит үзебез дә гади кешеләр бит инде, колхоз балалары. Фантазияне кушыбрак карасак. Фантазияне кушсаң.
Альбина, фантазия буенча сиңа инсең инде. 12. 12 лампочканы була. Флешмоб ясап кабызып була. Менә урамга чыгасың да, 12-дә 15-тә шолт дип тезон. Бер юлы 12 А, булып чыга. Нидә? Елкада, нидә менә? Гирлянда. э, Чыршыда.
Ярар.
Миннән подсказка җан иясе ярдәмендә.
Опять фея, что ли?
Әкияттәге түгел, чынбарлыкта булган җан иясе ярдәмендә. Җан иясе ярдәмендә.
А, скат түгелме?
Менә сез шул тирәдә лә кирешсәм маскат түгел.
Я мин хәтерлим, э, к- ниндидер җанвар менә ни э, шулай кабыза белә дип хәтерлим дә, менә нигәдер скат килде сразу. Скат бит ул тоже ни бирә. Электричество бирә, Әйе. электр тогы бирә. Мгм. Э, та- Димәк, ниндидер бүтән балык бар инде. Мин сиңа подсказка бирә башладым. Скаттан башка та инде балык бар. Әйдә, мынадан не көлдертмә, җавап бир. Без бит блогерлар как-никак.
Искә килми менә. Тиз килми. Ярар, әйтәм инде. Килмәгәч әйтәм инде. Электрический угорь.
Менә балык. Менә белә идем бит мин аны дигән. Ә безнең ярый микән альбит уннан 5 балл бирергә? Я 1 балл бирергә. Әзрәк килгән өчен. Бу очракта бирмәсә әйдер.
Ну, миңа ошады просто, скат тиде бит. Ярар, ошаган булса, 5 дип бир җитә аңа. Бер балл. Ике урынына бер балл. Ярар. Бер балл бирәбез.
Хәзер безнең 8нче сорау, инде ахырга килеп җитәбез икән әкренләп. Дөньядагы иң борынгы кием э, ничек әйтик, русча әйткәндә набедренный повязка булган. Әйе. Иң беренче кием борынгы кешеләр кигән. Ә икенче кием нәрсә булган? Икенче кием аяк киеме булган. Шул ук тиредән? Юк.
Күптер дип уйлыйм. Бу набедренный повязка бик э, юка инде, половой органнарны капларлык кына. Ә икенче Тиредән. икенче набедренный Икенчесе? тиредән булган. Икенчесе Нәрсәдән?
тире, кожа, мех. Хуҗа. Юк, башка әйбер. Нәрсәдән ясалганы мөһим түгел. Башка әйбер булса, күкрәген хатын-кыз э, э, ни, э, нәрсәле, үзен үзе яла башлагач, менә бу нәрсә.

Әйдәгез шул набедренный повязкадан бик ерак китмик. Тогда теге ни менә шылтыр-былтыр кияләр бит алар. Украшение, Менә шундый бизәк. украшение. Бизәнү әйбере. Бизәнү дисеңме? әйбере. Кием түгел.
Сөякләр, ташлар.
Әйе, сөяктән, б- может быть, бер... Ярар, бер капладылар. Икенче Ярар. булды тута ашмалек.
Ни, абыйң сөйләгәндә. Икенчесе менә монда ни дәрсә кием, ни, анда пычактыр, ни, корал тога торган кием булмады микән инде шундый. Мгм. современный теге бөтен укны җәяне пычакны кулланып йөрсен набедренный булды име билчә дип атый инде аны һәм аның янына тагын диләр ерак китмибез дидең бит үзең шуннан ерак китмичәк кенә менә йә тез өстенә йә биленә генә киеп куя торган инде кораллар тыга торган кием булмаган икән ягъни беренчесендә ул башта э, каплыйсы әйберен каплап бетерә дә аннары инде практик ягын уйлый башлый коралларны шулай түгел микән дип Түгел дигел. Ну, бу миңа ошый бу җавап. Шуңа күрә Язып куй, мин сиңа бүләк итәм, бераз җыйда файдаланырсың, әме? Э, бу җавап өчен мин бер балл бирәм, әмма безнең дөрес җавап итәк. Менә шулай. Итәк. Беренчесе э, гаурәтләрне каплар өчен генә булса, икенчесе инде матурлык өчен. итәк.
Кай күкрәген капламадым икән ул.
Ансы турында соңра уйлый башлаганнар инде. Димәк, безнең килеп җиттек 9-нчы сорауга. Монсы котлаулы булыр ник бераз. Ну ярар, фантазиягезне эшкә җигерсез. Англиядә шундый йола бар икән. Туй көнендә кәләштә зәңгәр су иске, яңа һәм әҗәткә алынган әйбер булырга тиеш. Кристиан Лабутен бу йоланы үзенең эшчәнлегендә ничек итеп куллана?
Чәчкә берәр заколка шундый нидә зәңгәр төстә. Төптән ни зәңгәр
Зәңгәр иске яңа һәм әҗәткә алынган.
Зәңгәр иске яңа әҗәткә алынган.
Ну, ярар, моның бөтенесен дә кулланып бетерә алмаган инде Кристиан Лабутен. Бөтенесен бер әйбергә үк сыйдырып бетерә алмаган. Кристиан Лабутен нәрсә белән шөгыльләнгән беләбез инде. Әй, аяк киемнәргә.
Ага.
Лабутен.
Ну, әлеге дә бер кем Лабутен ну ничек ясаган? Шул аяк киеменең астын бит инде не кызылга буяган да, шуннан не ремонт ясар өчен э, лак для ногтей не буяган да, менә сиңа Лабутен килеп чыккан, әлеге дә бер не уеннан уймак. Шул ук очракта да шунда кулланганда, менә бу бит не иске бер туфли, э, иске булган, ремонтланган яңа лак, э, искесе туфлие, әҗәткә алыну, бәлки э, кемнең дә булса әнисеннән калган. Әнисеннән калган, ни гайбиша калган шундый. Сез прям бөтен нәрсәне по полочкам. Ә зәңгәр су? Зәңгәр су, не зәңгәр су, зәңгәр су.
Зәңгәр су ул вообще менә ул якларда һәрбер кәләштә

Может не, быть, не...
Кызыл өстендә не эмблемасы язган ниләре нәрсәләр зәңгәр зәңгәр төсве сугылды микән? Размер, артикул һәм кем ясаган шул зәңгәр төсве сугылган микән әллә? Яки булмаса, менә астында ям тигә торган җепләре зәңгәр сугылды микән? Һәм аннан соң менә бу кия торган кире белән һәм дә подошваның үз арасында тагын прокладка дигән, менә монысы да зәңгәр төстә булырга булдыралар.

Я не знаю, да, мин нәрсә әйттем соң? Әйтегез әле нәрсә әйттем мин? Исегезгә төшмәсә бу нинди юл итә? Димәк, Димәк, дус, дус, дус, Димәк, дус, дус, эшне сәнгәргә- ялгышка килеп кергән олы Юк инде. башыгызга.
Ялгыш түгел, дөрес җавап Дөрес әйткән бит әйтте. менә мин. Ярар, бер кешегә дә балл юк бу сорауга. Ярар. Ә дөрес җавап ул лабутен бит инде подошвасын кызылга буяу белән популяр була. Һәм менә шушы йолага туры китерер өчен зәңгәрсу төскә буйый подошваны. Бетте? Мин подушка. Моны каян таптыгыз сез? Син мине перебил кызыл дип. Кем? Юк, кызылга буяган ул ансы дөрес, лап белән уйлап чык. Каян таптың бу менә уйлады? Кем сөйләде моны? Интернетта.
Интернетта. Интернетта между прочим әйтергә кирәк, һәрбер сүз дөрес дигән сүз түгел, аны фактларда тикшереп карадыгызмы сез?
Дүрт чыганыктан тикшердем. Дүрт чыганыктан? Белмим. Беренче мәртәбә ишетәм.
Аннарсын мин зәңгәр төскә буяган лабутенны бер кайчан да күргәнем юк. Бу бит инде әле хәзерге көндә булган әйбер түгел. Беләм, аңлыйм. Ну, менә менә икән. Менә бу мәгълүматны беренче мәртәбә Сезгә бу сорау ошамады инде.
Чөнки Шагыйрь сез җавап... әйбәт шул, чөнки бу мине уйланырга мәҗбүр итте. Алдагы булган сорауларыгыз миңа так теге мунчада ябышкан яфрак кебек кенә иде. Әмма монысы мине уйланырга мәҗбүр итте, чөнки мин бу информацияне әлбәттә тикшереп караячакмын, Лабутен турында мин белмәгән әйбер калган икән. Э, һәм бу видео чыккач астына комментарий язырсыз. Язам, эшем беткән нихәл сиңа комментарий язарга. Сез бит инде шуның белән Ну шөгыльләнәсез. шулай булгач син аны сорап утырасың инде, әлбәттә язачакмын. Хейтер бит мин. Китеп калганнар өчен. Профессиональ хейтер. Әйе, Монсы особенно да.
Димәк, безнең соңгы сорау калды, әмма безнең соңгы сорау ның бер шундый э, хикмәте бар. Аңарчы без белергә тиеш әле башта кемнең ничә балл җыйганын. Димәк безнең җиңүче Рәфис Атаказ. Сез җиңүче. Әлегә. Әмма сезгә бүләк тә бар әле безнең. Ул бүләкне алырга теләсәгез, сез безнең соңгы сорауга да җавап бирергә тиешсез. Я дөрес итеп, я кызыклы итеп, миңа ошарлык итеп. Мин генә җавап бирергә тиешме, Альбина җи- Ул бирергә гына тиеш.
Сез генә, сез генә. Бүләк алыр өчен бу. Ә, шулаймыни?
Супер, супер.
Әйдәгез!
Главный паспортыңа тартып алмасыннар калганы. Гюгоның Человек, который смеется әсәрендә компрочикос исемле термин бар. Һәм ул гаиләләрдә булган артык балалардан котылырга ярдәм итү белән шөгыльләнүче кешеләр. Һәм бу ярдәм нәрсәдән гыйбарәт? Алар ничек ярдәм иткәннәр? Гаиләдә булган артык баладан котылыр өчен. Һәм бу әсәрдә генә булган әйбер түгел, бу чынбарлыкта да булган.
Бу туган балалар турында сүз бара инде, бит. Әйе, гаиләдәге артык баладан котылу өчен. Гюго, ну, бик кызыклы кеше инде ул, Гюгоны укыганым бар. Гаиләдә булган балалардан котылу юлы һәм тормышта әйтелгән. Шул кешеләргә илтеп биргәннәр. Һәм алар нәрсә эшләгәннәр ул балалар белән? Ул кешеләр, әгәр дә инде,
мин аңлавымча, бу кешеләр яки ул балаларны асрау, асрауга, кемгәдер, ни, бүгенге менеджерлар кебек кемгәдер теге арадашчылык булып кадр табырга ярдәм итергә булганнар, яки ремесленникларга бирергә булдырга булдыра алганнар, кемедер сөйләшеп һәм әти-әниләр моның өчен күпмедер даже акча алырга да мөмкин булганнар. Яки балаларны тагын ниндидер хәзер без аны инде группировка дип атар идек. Ул вакытта инде тәрбия бирә торган, менә элек спартанец. Юк, бу сез позитив әйберләр ягына киттегез, ә монда киресенчә. Кара сез тапшырда шундый әйбер дә бармы? Кит моны язып туктатырга кирәк сезне. Позитив түгел әйбер дә сөйләр. Исемдә калды. Алар булса нишләгәннәр? Я атканнар, я үтергәннәр, я органнарга сдавать иткәннәр, я тиресеннән китап тышлаганнар, я я ул вакытта ни Милициям ярамыйдыр инде. Нәрсә халык бик тә жестокий булган менә дисәгез. Пожалуйста, үтереп дуңгызларга шапканнардыр. Жест, жестокий әйбер дидегез бит. Позитив ягына түгел, негатив ягыннан карасам. Тагы нәрсә? Э, не, э, Интернетка кыллыкка биргәннәр. сатка- Кыллыкка сатканнар э, булгандыр. Һәм э, әйтәм бит. Әгәр дә шундый яктан карасак, Гюгога, тем более тан Гюгоны тыңласаң.
Ярар, подсказканы да бирәм. Әлеге кешеләр урамда тамашалар күрсәтеп йөри торган балалар. Алай булса, әгәр тамаша күрсәтсә, шул ук э, ни ходячий цирк яки ни аннан соң булган ул вакытта цирк уродов дигән әйбер булган. Бәлки аларны э, ни җәберләп, тәннәрен пычратып, менә э, ни махсус рәвештә аларны гарипләтеп цирк попрошайкалар татарча ничек була ул гарипләр ну цирк уродов дип аталган ишетте. Бәлки шулайдыр димен, әгәр дә инде менә шундый җавап. Бу дөрес җавап.
Ә. Сез нәкъ нәкъ ноктасына төштегез һәм сезгә бүләк нәрсә дип уйлыйсыз?
Миңа бит вообще уйларга ярамый. Нәрсә бит блогер? Сез бүген бик күп уйладыгыз инде. Әз әзрәк кенә уйлап алсагыз тагын куркыныч түгел. Нәрсә бирсәгез дә миңа бик рәхәт булачак сездән биләп алу. Нинди булса да, әлбәттә, менә шушы кактус дип өметләнеп, тапшыру башына бик карап торам, шуны бүләк итсә ярар иде. Һәм, әйе, безнең бүләк, кактус, ул монда тик томала гына тормады. Беләм, мин шулай дип Үз, уйландым.
үз кулымнан бирим инде мин аны сезгә. Сез- Котлыйбыз. Кул чап, утырма күзеңне тәгәрәтеп. Не, не, аплодисмент дигән. э, Безнең бүгенге чыгарылышта Рәфис Атаказ 9 балл белән җиңүче булды. Һәм- А, Һәм икенче урында Альбина Инстататарка 6 балл белән яңадан бер-беребезне алкышлыйк. Һәм, һәм шуның өстенә тагын мин кактус иясе дә булдым әле бүген. Әйе.